Haia, Mirain yw Arwydd ydw i a dwi'n gyflwynydd, fi'n DJ a heddi fi ma i ateb cwestiynau gan ferched Lush Cymru. A sa'n meddwl, sa'i rili meddwl odd 'na byth fel un peth o'n i gant y cant moyn neud. A fi'n me'wl o'n i wastad arfer roi fel atebethe cyffredinol i bobol achos fi'n cofio pan o'n i fel y blwyddyn un ar ddeg blwyddyn deg yn neud tŷ gau odd pobol yn gofyn ti fel hei so be' ti moyn neud fel pan ti'n pan ti'n gadel ysgol beth yw'r plan? A odd dim rili syniad 'da fi achos sai'n meddwl bod e'n deg i bobol i i fod yn gofyn ti be' ti moyn neud gyda gweddill bywyd ti pan ti'n sixteen. Fi'n ddau ddeg un a fi ddim rili'n gwbod dwi dal yn gweud y pethe 'ma s- so fel ie peidiwch â phoeni am fel bod 'ych bywyd chi 'di sorto like reit nawr achos ma' fine. Ond fel o'n i arfer gweud wrth bobol reit Dwi'n meddwl bod yn athrawes, ond nid dyna be' o'n i fel wir moyn neud ch'mo'? Ma'... Achos o'n i arfer gweud wrth bobol fel y plan odd yn 'y mhen i so o'n i'n myn' i fyn' i brifysgol i neu' naill ai Cymra'g neu Sysneg fi 'di benni lan yn neu' Cymra'g yn Aberystwyth yn joio mas draw ond fel wedyn i o'n i myn' i neu' Pee Gee See Eee a wedyn so ymarfer dysgu a wedyn i symud nôl gytre falle a wedyn myn' i ddysgu yn yr ysgol y fues i ynddi. Ond fel, ma' wnna'n grêt a ma' t'mo' be' os dyw'r cyflwyno ddim yn gweitho mas dyna dyna be' 'nai achos byddwn i'n joio neud 'na. On' yym ie fi'n meddwl odd e byth rili yn rwbeth o'n i o ddifri mo'u neud ch'mo'? On' wedyn 'ny o' 'na odd 'na'r cyfnod 'ma ym mlwyddyn un ar ddeg lle o'n i'n o'n i jyst moyn bod fel yn yn gantores clasurol fel canu opera teip o beth. Ie, yeah, fi'n gwbo, fi'n gwbo. so, oedd plan fi oedd pan o'n i fel blwyddyn ar ddeg, o'n i moyn mynd i astudio yn fel conservatoire, o'n i moyn canu, o'n i fel dyma be fi'n mynd i wneud. A ddigwyddodd ddim hwnna, a mae'n siŵr fod reswm go dda pan nath o ddim, i fod yn onest. ond um, ie, yeah, ond fi'n meddwl wastad rhywbeth creadigol fi ddim moyn neud really, ond ni beth yn siŵr os ni'n gallu neud gyrfa mas fe go iawn. Achos pe bai ti wedi gweud wrtha i pan o'n i yn um,

Wedyn neith pethe cwmpo mewn i le fi wastad yn teimlo, ch'mo? As in swydd delfrydol, bach o athrawes, cam roc cla- na. Ma' rai' fi gyfadde dwi yn caru y cyfrynge cymdeithasol fel dwi'n treulio lot gormod o amser ar Instagram jyst yn sgrolio a sgrolio a sgrolio sgrolio sgrolio yym hyd yn hyd yn oed ar TikTok dwi jys yn sgrolio sai'n posto ar TikTok on' fi moyn dechre posto ar TikTok. Achos ma' fel, ie, ma' pawb ar TikTok, fi'n teimlo bo' fi'n colli mas dipyn bach. Yym, ond na, dwi'n twyllo treulio lot o amser ar Instagram. O fi'n caru n'w achos ti gallu rhwyddo dy unan, ti'n gallu gweld be' ma' pobol arall yn neud, ti 'llu siopa, ti 'llu sai mod ti 'llu ca'l fel cymorth trw'r cyfrynge cymdeithasol rili fel ma' 'na gyment o o agwedde gwahanol i'r cyfryngau cymdeithasol. So mae ambell lot mae pobl yn gweud na mae cyfryngau cymdeithasol yn awful a maen nhw'n niweidio pobl a a fi'n gytuno mae yna mae yna agwedde eitha negyddol yn ambell waith ond hefyd mae yna mae yna pethau positif enfawr um, amdanyn nhw. So mae jyst dibynnu fel ti'n defnyddio nhw a, a yeah, just peidio treulio gormod o amser arnyn nhw. Ond dwi yn caru nhw, dwi'n caru Instagram yn benodol fel Chef's kiss Instagram. Ww, cwestiwn da. Uh, a dwi'n meddwl, yn syml, reit, dyw be chi'n gweld ar Instagram a TikTok, byn i gyd yn gweld ar Instagram a TikTok, dwi ddim yn fawr go iawn. Achos pan dwi'n meddwl am y broses, y broses dwi'n mynd llwyddo i fel dewis llun i roi'r Instagram, uh, byddai di tynnu falle fel 50 llun, neu bydd yna fel, falle ddim gymaint i ni, ond fydd yna eitha lot o fersiwn y gwahanol y llun na. Ond fyddai'n dewis yr un mas o'r 50 'na sy fel y gore, sy a'r lighting gore, sy a fel sai'n gwbo, jyst y y popeth gore amdano fe. A ma' hwnna jyst yn ganran rili rili rili bach o m- o fel fi fel person a fel Instagram influence- a TikTok influencers chi'n gweld, ma' rai' chi gofio, ma' raid i fi gofio achos dwi'n Wel fi'n anen cymharu'n hunan gyda gyda'r bobol dwi'n gweld ar-lein lot rhy amal a ma' raid fi ga'l gair di fi'n anabl ll'wat a gweud fel hei ma' rain dyw e ddim yn go iawn ma' ti jys yn gweld bywyde pobol drwy sgrin yym a jys canran mor fach o o fywyde pobol o'n i'n gweld trwy Instagram a TikTok ma' nw'n ma' nw'n filtered ma' nw'n edited a ma' raid i fi ca'l gair fi'n anen itha amal i weud fel hei ma' rain dyw hwn ddim yn fywyd go iawn ti'n neud be' ti'n neud a ti'n neud e'n iawn so jys newch be' chi'n neud a bo' chi'n fine. Dyw Instagram ddim yn fywyd go iawn. Diolch am ddod i'n Ted Talk. Yym dwi'n rili caru gwnïo a sai'n cael lot o amser i wnïo pethe ond dwi'n jyst yn caru creu pethe. So os chi ffili gweld o fan 'yn on' ma' peiriant gwnïo fi lan fyn 'na a o dan ma' dou beiriant 'da fi actually so ma' 'da fi un sy'n neud yym overlock sy'n neud fel seams a pethe. Wedyn ma' 'da fi jyst peiriant gwnïo arferol sy jyst yn neud y stitches normal. Wedyn o dan 'yn ngwely os fi'n gallu dangos i chi mae e'n chaos falle? Na, dwi ddim, mae'n itha taclus. Ond um, mae jyst fel llwyth o fabric dwi o dan yng ngwely. A jyst dim yr amser dwi greu pethau. A byddwn i'n dwlu os oedd mwy o amser dwi wneud stwff. Ond um, mae'n mae rhywbeth eitha ymlaciedig a neis i wneud gwynio. Mae fi'n joio fe, mae'n neis. Um, a wedi fi'n joio canu fyd. Dwi ddim really yn canu fel um, yn gyhoeddus. A byddwn i beth moyn, ond fi un o'r bobl yna, mae just eistedd yn safell fi, chwarae'r gitar, a just fel, just canu, be bynnag fel, Os mae'n gan fi di lico arno i just fel eisiau mewn stafell fi ac canu fe. Ond fel mae jyst yn ffordd neis o'n lacio. So mae, er bod fel swydd eitha credigol dwi fi, dwi dal meddwl mae'r ffyrdd dwi'n ymlacio yn eitha credigol dal i fod achos dwi yn meddwl bod fi ti'n berson mor credigol. Mae jyst fel, os ych chi'n gallu fel gweld ti fewn i'w brain fi, bydde fe jyst fel, fel brain cells bach credigol yn bownsio rownd y lle. Yym, ti'n gadael fel uh, pale bouncy bach rubbery gumbo. Mae fel bod nhw just fel canodd a milodd y reina yn bounce o rownd y lle yn ymhenni trwy'r amser. So mae ma neud pethau credigol yn just bod neis o just fel, ah, just fel ymlacio a just gallu cael chill. So dyna beth fi'n licio neud. Mae graddio i fel yr un peth 'na sydd ar dop y rhestr o flaenoriaethe yym am y chwech mis nesa 'ma. Touch wood. Na, fyddai'n fine. Yym so ie graddio ar ddechre'r haf gobeithio fi'n rili rili edrych mlan ond hefyd ddim yn edrych mlan achos mae'n meddwl fyddai'n fyddai 'di bennu yn y brifysgol ma' hwnna'n hala ofn arna i bach. Yym a sai cweit yn siŵr beth yw cam nesa. Ond mae 'da fi bwyty chwech mis i weithio fe mas. So gawn ni weld. Yym dwi 'fyd jyst yn edrych mlan at barhau i neud be' fi'n neud nawr so jyst parhau i weitho ar y radio parhau i gyflwyno mwy o gerddorieth newy i'r byd a parhau i gyd-weitho gyda pobol hollol hyfryd yym a ie parhau i fwynhau 'fyd achos m'o dyna'r peth mwya a'r peth dwi mwya ffodus o yn swyddi bo' fi'n ca'l neu' rwbeth dwi jys mwynhau neud. o hyd fel pan dwi'n camu mynd i'r stiwdio a dwi'n rhoi headphones bach fi'n mlan a fi jyst fel a ma' fi'n gorfod pincho fy unan fel ma'r ma'r t'mo' beth yw job ti. Fel ma' jyst mor cŵl a ie. So jyst parhau i neud be' fi'n neud a dwi'n edrych mlan 'fyd i jyst i ddatblygu fel person achos mond fel blwyddyn a hanner fi 'di bo' yn cyflwyno so dyw wnna ddim rili'n amser hir o gwbwl so dwi jyst moyn Gwthio fi'n annog gweld be dwi'n gallu neud pan dwi pan dwi wir yn gweitho'n galed ac yn pwsio'n unan hyd at eitha ngallu. Ond y peth pwysica yw mwynhau. Parhau i fwynhau a a gweitho'n galed a a dyfal barhau gyda gyda phob dim. Ond ie. Yeah.